Storja ħelwa li se naqra miktuba minn Lina Brockdorff mill-ktieb Il-Bieb Numru Ħdax u Stejjer Oħra jisimha Is-Siġar li Jżommu Id f'Id. Bħas-soltu, għall-ħabta tat-tlieta ta' waranofsinhar, kont qed nistenna liż-żewġ neputijiet subien ġejjin mill-iskola. Twassalhom ġara li tmur għat-tfal tagħha wkoll, twaqqafhom kantuniera qrib u mbagħad arahom ikaxkru fuq darhom jew mal-art il-basktijiet mimlijin kotba u fliexken tal-ilma vojta. Xagħarhom, li filgħodu joħorġu bih qisu xi xogħol ta' skultura imwaqqaf bil-ġel skont il-moda, jispiċċa sa dak il-ħin imgerfex u mħabbel. Il-qomos barra mill-qalziet, insomma dehra ta' żewġ subien żdingati. Allura bejn nistħi minn min jarahom f'dik is-sura u bejn minkejja dan kollu niggusthom f'dik id-dehra ta' imqarbezza u traskuraġni imħallta flimkien. Dakinhar tar-rakkont tiegħi, Jonathan ta' għaxar snin deher eċitat sew kif niżel mill-karozza u beda jħaffef lejja. F'idu kellu qisha kartolina li beda jurihieli minn seba' mil 'il bogħod. Bi tbissima ħelwa qalli, Hawn, ħares, Nanna! Ara t-tpinġija tiegħi! Dik li tajtni l-idea għaliha int. Dik intgħażlet mill-klassijiet tal-ħames sena kollha bħala l-aħjar waħda u ser nibgħatuha l-Iskozja biex tieħu sehem f'konkors ta' tpinġija ta' tfal ta' mpari minn bosta pajjiżi. Ħadt f'idi dik li ħsibt kienet kartolina u li kienet ritratt ta' tifel bl-istess tpinġija kbira li għamel l-iskola fuq suġġeriment li għamilt jien. U min iddeċieda li tiegħek kienet l-aħjar? staqsejt. U mhux is-Sur Vella Borg? wieġeb it-tifel waqt li kompla, U għedtlu li kont int nan li tajtni l-idea biex tpinġi dawk iż-żewġ siġriet. Hekk għedtlu. X'qalu mbagħad? Imbagħad ried jaf x'ismek u jien għedtlu li inti jismek in-nanna Bice. Imma li l-propja ismek huwa Beatrice Bianchi u li taf tpinġi ħafna. Wara staqsieni jekk in-nannu Bianchi għadux ipinġi. U jien għedtlu li dak miskin ilu mejjet. Tgħid kien jafu lin-nannu. Lin-nannu kienu jafuh ħafna nies, jista' jkun, Weġibtu xoċċott. Fraħtlu għas-suċċess tiegħu. Povru tifel ma setax ikun jaf bl-emozzjonijiet li kienu tqanqlu fija dawk l-erba' kelmiet li qalli dwar il-pittura tiegħu, kliem li huwa lissen bl-akbar innoċenza. Filgħaxija, qabel irqadt, ftaħt kexxun ta' taħt is-sodda fejn inrekkel l-ittri, kartolini u rumiżolji bħal dawn, u bdejt infittex. Kienet ilha ma tkun f'idi, imma kont żgura li dik il-pittura fuq it-tila kienet għadha għandi. Kienet għal qalbi wisq biex narmiha, barra mill-fatt li artistikament kienet stupenda. Kien fiha kull skala ta' lewn aħdar, il-lewn tant għal qalbi, Kien hemm il-weraq tal-qrib b'kuntrast ma' dawk li jagħlqu l-kwadru f'pont ta' perspettiva 'l bogħod, waqt li kull werqa taqbad id-dawl fi sfumar delikat tal-istess lewn. Sibtha. Bissimt. Żammejtha f'idi u poġġejt fuq is-sodda. U bdejt niftakar. Erbgħin sena ilu, meta kont nieħu l-lezzjonijiet tal-pittura u ltqajt ma' Vince, student ukoll. Mill-ewwel inġbidna lejn xulxin. Sajf minnhom l-għalliem ħajjar lill-grupp kollu biex nagħmlu safra flimkien sa Baden-Baden, fil-Ġermanja, fejn stajna nżuru bosta mużewijiet tal-arti. Jum minnhom kulħadd iddejjaq jara l-pitturi u ilkoll morna dawra sax-xifer tal-Black Forest. Sa dakinhar jien u Vince konna qrobna aktar lejn xulxin u għalhekk kull fejn immorru kont issibna id f'id. Wara li konna ilna xi sagħtejn mexjin fil-foresta waqafna f'roqgħa li kulħadd issaħħar fuqha. Kien hemm spazju vojt bħal pjazza ċkejkna, u madwarha stajna naraw irqajja' tal-ħamrija miksija b'inwar tal-fjuri. Allura, naħa kien hemm qisu tapit vjola ċar, ftit 'il bogħod minnu roqgħa safra tgħajjat, u aktar 'l hemm tara tapit roża. Waqafna biex nistrieħu u nieklu l-bixtejn ħobż li ħadna magħna. Wara ftit qlajna għajnejna mis-seħer tat-tapiti u bdejna nħarsu 'l fuq. Kien hemm eluf ta' siġar tal-fagu, fagu bl-Ingliż ngħidulha beech, BWCH, taż-żnuber u tal-ballut. Jekk qabel l-attenzjoni tagħna nħakmet mill-isbuħija tal-inwar imlewwen, issa lanqas biss sibna kliem biex nesprimu l-għaġeb tagħna għal kull ma kien hemm madwarna. Kulħadd immuta, u f'dak is-skiet bdejna nintebħu li kien hemm xi ħaġa oħra li ma ndunajniex biha qabel. Kien hemm kor meraviljuż ta' tpespis ta' għasafar li fosthom għarafna l-kuku. Bqajna nħarsu 'l fuq u indunajna li kien hemm żewġ siġriet qrib tagħna li qishom kienu maqtugħin għal rashom mifrudin b'mogħdija li tgħaddi bejniethom, imma l-friegħi u l-weraq tal-quċċata jiltaqgħu biex jiffurmaw qisha arkata. Ara xi ħlew! ikkummentajt jien. Qishom qed iżommu id xulxin! Sħabi qaluli li moħħi fir-rumanzi, moħħi dejjem fis-sħab, u jkun jaqbel jekk xi drabi nniżżel riġlejja mal-art. Kemm kienu jiem sbieħ dawk! Kulħadd jinbex 'il xulxin. Jien u Vince bejnietna lanqas ma konna nibqgħu lura, aktarx kont nibda jien u nsejjaħlu Vincent van Gogh u hu jpattili u jsejjaħli Beatrice ta' Dante. Meta wasalna Malta, Pin ġieli din il-pittura b'żebgħa taż-żejt u taħtha kiteb, Is-siġar li jżommu id xulxin. Kemm kont fraħt biha! Jien pinġejtlu oħra ta' żewġ għasafar fuq fergħa. Imma ġara li sal-aħħar tal-kors tal-ħames snin, dik il-ġibda li kellna għal xulxin bdiet tibred. Jien bdejt ninnamra ma' student ieħor, ma' Paul Bianchi, li wara sar żewġi, waqt li Vincent mar l-Ingilterra biex ikompli jistudja. Ma nafx kien fettilli li meta Jonathan staqsieni għal suġġett li ser ipinġi l-iskola webbiltu b'dawk iż-żewġ siġriet u tiskanta l-idea għoġbitu mill-ewwel. Kien ilu jgħid li l-għalliem tal-arti kien jismu s-Sur Vella Borg, imma fejn qatt ser nissoponi li kellu jinzerta l-istess wieħed li kont naf jien, jew kif kont insejjaħlu Vincent Van Gogh tiegħi, li fuq kollox ma kien tiegħi xejn. Kienu waslu l-eżamijiet tal-aħħar tas-sena għat-tfal. Is-sajf ma kienx 'il bogħod. Eċitament tal-eżamijiet imħallat ma' pjanijiet għall-vaganzi. Jum fost l-oħrajn, tal-posta talabni niffirmalu ismi għax kellu envelope irreġistrat. Kien kbir mhux ħażin u ħsibtu xi ħaġa tat-taxxa u nħsadt. Imma kienet sorpriża ta' xort'oħra. Bilkemm warrab il-pustier li ma ċarratx l-envelope kannella U ma skantajtx ftit xħin ilmaħt il-pittura li kont pinġejt jien tant żmien ilu u magħha nota qasira, Għażiża Sinjura Beatrice ta' Dante, dan huwa Vincent van Gogh tiegħek li wara tant snin qed jerġa' jitħajjar imur sal-Black Forest biex jaqta' l-kurżità jekk għadx hemm għasafar fuq il-friegħi u jekk iż-żewġ siġriet għadhomx iżommu id xulxin. Xi tgħid? Tiġi miegħi? Tħajjart. U sejra niktiblu issa stess. U hemm tintemm l-istorja tagħna li jisimha Is-siġar li jżommu id f'id, meħuda mill-ktieb Il-Bieb Numru Ħdax ta' Lina Brockdorff.